Ничектер эзләп табырга кирәк шул юлны. Барырга да, кире кайтырга да гына, аннары все. Биштә поезд агрога. Вокзалга барып билет алырга кирәк. Онлайн алып булмый, үзегез беләсез. Шуңа придется вокзалга барырга. Вот шундый хәлләр. Хәзер киттем метрога утырам. Менә бу Кришнаитский храм. Монда көн саен кешеләрне бушлый дөге ашаталар. Бөтен желающий абсолютно бер казан дөге пешерәләр дәген. Бушлый тараталар. Мин ашамадым, мин вообще местный ризыкка бик тимим. Чипсы, сок, шулай белән, шундый белән ашыйм. Пакетированный бер. Чөнки Минсный антисанитария мине бик каты шикләндерә. Һәр киттем метрога. Килдем монда бер линиягә, монда икенче линиягә чыгып китәсең. Минем өч пересадка шәһәрнең икенче ягына барырга 16 мы, 17 мы километр. Вот. Хәзер желтый линиягә төшәм. Дилидә ошаган әйбер метро миңа.

Җомга намаз вакыты да җитәргә тиеш. Якында мәч булса, мәчкә дә барабыз. Бер зур торговый центрга кердем. Бәяләр 1 э, рупия. Ул менә бу мой, кстати, я дошой мой алалар канистр белән. 1 рупия 1 сумда 10 тиен где-то 15 тиендер, может. Вот шундый бәяләр. Ценниклар, кстати, огромный, зур. Вот шундый майлар. Майлары күрә аласыз. Бөтен җирдә дөгес саталар. Вот. Мысы посуда моющие средстволар. Ә бу зур торговый магазин инде бер центр кебек. Ариэль менә күпме тора. Ну, ну, ну. Менә посуда бәяләре. Менә ни шәм Вот, монда төрле савыт саба инде. Күрәсез бәяләрне. Менә овощной, ну овощи яшелчәне, конечно, күбрәк урамда алырга кирәк. Монда аблайм, ну шундый бәяләр. Өч чөгендер 50, примерно 60 сум инде без акча белән. Кыяр Помидор. Ну, урамда арзанрак. Ощутимо арзанрак. Монысы йомырка бит инде. Бер йомырка 4 ни рупия. Шундый бәяләр. Вот. Мондый крутой рикшаны күргән юк әле, еще хатын-кызлар үлем. Электро рикша. Вообще

только женские. Йөриләр инде. Микрорайонга килеп җиттем. Вот. Монда парк бар. Менә бу әйберне нәрсә уйлыйсыз? Менә бу чүп җыя торган әйбер. Вот. Хәзер Lotus Temple-га барам. Тоже легендарный сооружение бит инде монда биредә. Монда әкәмәт күп ниләр? Э, попрошайкалар. Менә метро китә. Попрошайкалар әкәмәт күп. Файда бармы? Бөтен җирдә киләләр дә бәйләнәләр. Әгәр алар белән сөйләшәсең икән, До конца сине җибәрмәячәкләр. Шуңа бер сүз дә әйтмәгез дә китегез. Бирә башласагыз, бер урынна 20, 30, 40, 50 киләчәк. Минем үземнең принцип, мин садака бирәм, Аллага шөкер. Тем более бүген җомга көн, бүген бирергә кирәк. Мин бирәм ул садаканы сорамаган кешегә. Күрәм теге просто бер забитый кеше, авыр хәлле кеше. Кулын сузып, мескенләнеп йөрми, ә менә просто утырып тора. Күрәсең, хәлен начар икән. Сорамаган кешегә бирәм. Сораган кешеләрне терпеть не могу. Вот стемпелны таптым, хотя центральный вход түгел бу. Стемпл.

Сыйрый ташламыйлар монда вообще. Мөселманнар гына ашый инде. Шуңа индусларның бик каты ачулары чыга. Вот. Эш икенчедә. Нишләп индуслар шундый таза? Алар бит майлы итләр ашамыйлар, ниләр капмыйлар, андый ризыклар. Алар бөтенесе дә камыр ашый. Идеге ашык. Камыр дөге, камыр дөге. Камыр дөге, камыр дөге. Менә шундый ризык. Постоянно. Таза бөтенесе. Нечкәләр бар, тазалар бар. Теге урта гәүдәлеләр бездә кебек фигура дип әйтерлек кешеләр алай күп түгел. Без килеп җиттем. Лотос темплның входына. Хәзер керәбез. Опять кыйммәттер инде монда инде дә, кстати, әкәмәт кыйммәт бәяләр. Тадж Махал турында белештем. Апа моны җөри бөтен рәшәтләр әйтеп. 1300 тора икән Тадж Махал. Безнеңчә 1000 ярым, 1600 булмаса. Яра, шундый бәяләр Индиядә. Туристлар да наживаются капитально монда. Опять ашамлык аптырып ярамый. Запрещено. Ә мин алдым бер литр ярым почти сок. Э, еще э, газировка сумкада ята, бу кузуда эчәргә дип. Э, камера хранения юк. Либо ташлыйсың, либо эчәсең. Куна сөйләшкәч, охранниклар кырында качырып калдырдым шешәне. Калдырып куйсам буламы? Әй, куй инде, диде, көчкә-мөчкә җибәрде. Ә болай керергә ярамый, ризык белән, чипсы белән, шоколадка белән, только су гына рөхсәт ителә. Итоны нидән рөхсәт иткәннәр. Вообще храмга запрещено аларның диннәре буенча ризык белән керергә. Только внутри храма үзләре пешергән ризык кына ярый икән. Вот шундый маркетинговый ход.

Хәзер күрербез. Инде дә постоянно дели дә самолетлар оча. Бер туктаусыз самолетка самолет. Монда ниндидер тоже подземный храм кебек. Монда барабыз уже лотос темпл янына. Thank you. Капчык аласың тагын, үзең аяк киемеңне шунда салып кереп китәсең. Великий индийский традиция. Вот хи. Менә. Капчык күтәреп җөйсең дурак кебек. Ким офисымны шушында специаль урында калдырырга кирәк. Пакет күтәреп керергә ярамый. Телен сиргә үлеп чыгарып бетермиләр инде.

Бу таш плиткалар носки аша аяклап пешерәләр. Белмим, носкисыз йөрүче индусларга ничектер монда. Алар бит носки кимиләр. Вот шуңа шундый хәл. Дуслар, менә парковый зона. Lotus Temple-ның күпме кеше килә. Бик күп туристлар монда. Менә шулай торып барасың. Монда нәрсә шады инде иде? Теге бөтен Ниләрдә дә темплларда да гын ясалган шулай. Лабиринт кебек. Син барасың да барасың. Башыннан ахырына кадәр юл күрсәтелгән. Шундый мотор урыннар. Сулар. Бу монда рәхәт. Каузырмыйлар әле җыелабыз. Теге пока чират китмәде. Мин риза гына. Бу кызуда монда сухринны басып торырга. Хәзер охранник уздырачак, тыныш китәбез. Группа булып җыелгач. Кстати, нинди плюс бу Lotus Temple бушлый. Акча сорамадылар. Пока что. Чыкканда сорамасалар инде. Без аккуратно чират булып кына тәртипле генә команда иттереп. Шулай мотор.

Скамейкалар тора, стеналарда бернинди сурәтләр, бернинди язулар, абсолютно бер нәрсә юк. Полный бушлык. Купол тоже бик простой, өстә генә ни бар, мотор пиалалары бар. И бер-ике алтыннан ясалган әйбер бар инде. Аерым ниндидер фантастический бер әйбер дә юк. Бу оказывается не буддийский, не кришнаитский, бу бахаистский. Бахаи дигән дин ул инде әле бер 400-500 ел элек кенә килеп чыккан. Ул бөтен диннәрне берләштергән дин инде. Монда христианство да, иудаизм да, мөселманство да, буддизм да бөтенсен дуслаштырып, шундый бер дин ясаганнар инде. Монда бөтенсен кыстырганнар дагы, и үзенчә бер яңа дин килеп чыккан. Һәм ул дин инде Персида килеп чыкса, Аның центр урнашкан вообще Израильдә. Бөтен дөнья буйлап бахаистлар бик таралганнар инде алар. Күп түгел, 1-2 миллион кеше генә. Но көчле, акчалы ни инде халык инде алар үзләре. Бу инде дә аларның центры инде. Вот шундый хәлләр. Эштә бернинди аерым әйбер юк. Бер теге Мәчет кебек дисәң, юк инде мәчет түгел, идәннәре таш, урындыклар тора. Чиркәү дип кебек әйтсәң, бернинди сурәт тә юк. Концертный зал кебек, честно әйткәндә. Шундыйрак әйбер. Зданиесе матур тыштан. Эчтән скучныйрак, честно әйткәндә. Аерым ниндидер фантастический әйбер эчтә вообще юк. Бик просто. Монда как раз исламский стиль, христианский стиль, теге буддийский стильләрне кушканнар дагы. Учение еларында абылай здание форматында аерым ниндидер фантастический бер жоқ инде. Тышкы кыяфәте мотор. Территорияда печән чабалар мотор иттереп. Кешеләрне куа кара әле. Рәхәтләнеп утырып торып була бит. Болай да кызу шушы шәүләдән. Менә шушындый урын инде. Йөреп чыктым, карадым, монда бик мотор. Монда паркта йөрергә рөхсәт бирмиләр. Хәтта иң матур урыны монда паркта йөрергә. Кешеләр киләләр дә киләләр. Төшергә урын эзлисез икән. Менә монда шушы урынны бик матур дип таптым мин. Бөтен сөтегендә басалар, но менә монда нигәдер матуррак кебек тоела. Шевер тук-тукта бар ул. Уже дөрес чаптырып. Тегендә, монда, тегендә, монда. Артта чөйлиләр. Но Индия килгәч, бөтен йөреп китәргә кирәк. Хотя бы ике мәртәбә монда йөрде. Хостелдан әйберләремне алдым. Хәзер чабарга кирәк вокзалга. Билет алырга Агра шәһәренә. Агра шәһәре инде ул. Бер 120-130 километр тирәсе буга инде. Анда барып кунырга бүген. Вот. Кичке 5-тә 20-дә поезд бара. Хәзер уже 5 тула. Вокзалга барып, соңгы билетны булса да алып калырга кирәк. Вот шундый хәлләр, дуслар. Киттем Таҗмахал янына. Так, задача номер один. Railway Station'га килеп җиттек. Бу железнодорожный станция. Хәзер кереп билет алырга кирәк ди. Мондый хәлләр, дуслар, билетлар шыгрым беткән, алынып. Нидән? Вокзалда хәзер, оказывается, Индиядә ниндидер ни бара? Зур мероприятие. Вот, шуңа бөтен билетлар сатылып беткән. Иртәгә билетлар юк, бүген билетлар юк. Ближайший билет Агрыга, Агрыда түгел даже, Агры кырыенда булган шәһәргә. Э, Кунтай дигән шәһәрме шунда кичкә генә бар, и то ул Агрының үзенә барып җитми. Ташмахалга

Агрога барам дагы, Ташмахалны карыйм дагы. Кайтып китәм алла теләсә. Башка юл, юлны дәвам итәм инде. Инде күңелгә бик ятып бетмәде минем. Мондагы бардак белән. Бәяләр әкәмәт кыйммәт. Сөйләп бетергесез кыйммәт. Кып киләм, урамда булмадым. Уже 100 метр барам, матрас та матрас. Бер туктаусыз. Шуңа теге сорау биргәйм, нәрсә ташыйлар соң болар монда дип. Скорее всего, матрас ташыйлар икән. Күпме матраслар монда карагыз. Производство матрасов. Хәзер инде 100 метрдан артык бар һәм шул матраста матрас бер туктаусыз. Видеть? Матрас якларга яраталар. Ну, урамда яклаучылардан кала инде. Алар ташта яталар. Вот шундый материаллар. Ютымында. Бу безнең карплар инде. Кем балык белән кызыксына. Бездә булган балыклар. Диңгез ерак монда, океан ерак. Речный балык түгел. Хотя монда океан. Селкенеп тутыралар монда балыклар. Хамам бар бит алмер, хостелга башка юл белән кайтам. Менә монда Живой балыклар. Менә карый аласыз. Менә болар диңгез балыклары бит инде. Калганнар эченә кереп. Менә әлеге саталар. Дәйер бар монда. Аксың гына булсын. Бу кешем бу, нәрсәм бу. О, безнең Сасы районыбыз. Сразу исе таныш булып китте. Шайтыр тавыкны сайлап аласың, сиңа турап, әрчеп, чистартып, пешереп тә бирәләр сразу на месте. Комплекс.